तेरह नवंबर 2022 अगहन मास कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि रवि दिन मिथिला के हृदय स्थली सौराठ सभा गाछी में मिथिला के इतिहास में एक अविस्मरणीय अकल्पनीय अध्याय जोड़ल गेल या ई कही तो अधिक उचित रहत जे लाखों लाख मैथिल जन के उपस्थिति में वेद मंत्रोच्चार के बीच एक दूरगामी क्रांतिकारी परिवर्तन केर बीज रोपल गेल जे आबय वला समय मे मिथिला मे अपन प्रभाव अवश्य देखाओत। जाहि लेल उक्त तिथि मिथिला क इतिहास मे अविस्मरणीय तिथि केर तौर पर जानल जायत। सौराठ सभागाछी जे सैकड़ो वर्षसँ मैथिल ब्राह्मणक पागरूपी पहचानसँ विश्व भरिमे प्रख्यात रहल अछि एक बेर पुनः चर्चाक केन्द्रमे अछि मुदा ई चर्चा एतय सभावास लऽ कऽ नहि भऽ रहल अछि ओ तऽ पिछला साढ़े तीन सए वर्षसँ अधिक समयसँ प्रत्येक साल अखार मासमे सभावासके समय होइते रहैत अछि। ओ तँ अहू साल भेल छल आ आगू निरन्तर होइते रहत। जाबेत सभा वास हएत, सभा गाछीक चर्चा ताबे तक होइते रहत। मैथिल ब्राह्मण समाजमे अपन सभ्यता, संस्कृति आ संस्कारकेँ लेल लेशमात्र तक चेतना जाबेत शेष रहत, सौराठ सभागाछीक चर्चा हर साल होइते रहत, भलेहिँ ओकर स्वरूप जे हो। ओ ताबे तक चलैत रहत अतः चर्चा विशेष कारणसँ अछि कारण तेरह नवम्बरके जे किछु भेल ओ अतैके एखन तकके ज्ञात इतिहासमे अकल्पनीय छल जे भेल ओ अविश्वसनीय छल जे चर्चाके विषय बनल अछि आ इएह मिथिलामे परिवर्तनके बीज बनत नवयुगक शुरुआत करत सुगाटके सभागाछी मिथिलाञ्चलके धूरी कहल गेलैए आओर कोनो काम अगर धूरी लगसँ शुरुआत हेतै तऽ निश्चित रूपसँ परिधिके आर ई तरंग उठल अश्वमेध रूपी सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंगक एक दिवसीय पूजन महायज्ञ संकल्पसँ जकर सफल आयोजन इतिहास रचलक जाहिमे मैथिलानी केर पैघ सहभागिता रहल जे अविश्वसनीय छल ई मैथिलानी सभक सक्रिय सहभागिता छल जे सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग के एक दिवसीय पूजन केर महासंकल्प लक्ष्यक कएक गुना अधिक संख्या मे सफलतापूर्वक संपन्न भेल। जाहि मे लाखो-लाख संख्या मे मैथिल जन कतेको साल बाद एक बेर पुनः एक जगह पर देखल गेलैथ। सौराठ सभा गाछी मे कतेको दशकक बाद एक दिन मे अतेक पैघ संख्या मे मैथिलक जुटान देखल गेल। मैथिल ब्राह्मण समाज बिसरा देल गेल सौराठ सभा गाछी मे अपन पुरखा के बैसकी दलान देखलैन। वास्तवमे तेरह नवम्बर रवि दिन सौराठ सभा गाछीमे जे देखल गेल ओ मिथिलाक इतिहासमे अकल्पनीय छल कारण एखन तक सौराठ सभा गाछीके हर साल अखार मासके नओ दस दिवसीय सभावासक समय लाखो लाख संख्यामे मैथिल ब्राह्मणके जुटान आ विवाह संस्कार सब संग नव पुरान सम्बन्धी सब परिचय स्थली के तौर पर जानल जाइत रहल अछि जाहि मे समस्त विषकर मैथिल ब्राह्मण शामिल होइत छलथि। ओहि सभावासक दौरान ओतय नारी प्रवेश एकदम सँ वर्जित छल। एहि सँ पूर्व कियो कल्पना तक नहि कयने होयत जे कहियो एहि ठाम मैथिलानी सभ एहि तरहें सक्रियताक संग सहभागिता निर्वहन करैत देखल जा सकैत छथि। ई सभास्थल मात्र मैथिल ब्राह्मणके सभावास लेल जानल जाइत रहए। जतऽ अन्य तरहक कोनो आयोजन मैथिल ब्राह्मण समाजसँ अलग अन्य वर्ग शामिल नहि भऽ सकैत छल। मुदा तेरह नवम्बरकऽ मिथिलाक इतिहासमे ओतऽ आयोजित एहि महायज्ञमे लाखो लाख संख्यामे मैथिलानी इतिहासमे बदलाव करैत मात्र शामिल नहि भेलथि अपितु ओ एहि महायज्ञमे अपन महत्वपूर्ण दायित्व निर्वहन करैत पूर्ण आत्मविश्वास संग बतौलनि जे नारी केर सहभागिता बिना समाज निर्माण कार्य अपूर्ण रहैत अछि। तैं मैथिलानी के सभागाछी मे आयोजित एहि अश्वमेध समान विश्व कल्याणार्थ सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन महायज्ञ इतिहास मे महान परिवर्तन के प्रति मैथिलानी के ओतबे सरोकार अछि, ओतबे दायित्व अछि, ओतबे आवश्यकता अछि जतेक मैथिल ब्राह्मण पुरुष वर्गके। मुदा की ई सभ अतेक आसान छल जतेक कि देखल गेल? मोटा-मोटी एहि कार्यक्रमके शुरुआत एक साल पहिले भेलै। शुरुआतके दू महिना से बहुत जादा एफर्ट नहि लगलै, बहुत जादा प्रयास नहि रहै। लेकिन महादेवके इच्छा भऽ चुकल रहै आओर फरवरी-मार्चसँ से एहिपर धीरे-धीरे गतिशील गति प्रदान होइत गेलै। आओर ई पता नहि चललै कि जे वास्तवमे छओ महिनामे की भेलै केना भेलै आओर केना ई एतेक पैघ यज्ञ सम्पन्न भऽ गेलै आओर जखने एतेक विशाल यज्ञके बात हेतै या कोनो विशाल कार्यके या लक्ष्यके बात होइ छै तऽ निश्चित तौर पर ओहिमे संघर्षके सामना करऽ पड़ै छै से हमर सबके टीमके सहयोगीके हमरा सब सङ्गे मिलकऽ जे काज केला हुनका करऽ पड़लनि एहि लेल करीब एक साल सँ आयोजन संयोजक समिति केर सदस्य सभ निरंतर प्रति दिन राति एक कऽ अनेको तरहक किन्तु-परन्तु केँ दरकिनार करैत अपन अथक परिश्रम सँ अधिक सँ अधिक मैथिल जन केँ एहि महायज्ञ आयोजन लेल एकमत कऽ तैयार केलनि। आयोजन समिति केर भागरथी प्रयास सँ चारि सय गाम प्रत्यक्ष आ परोक्ष रूपे समस्त मिथिला एहि मे सहभागी भेल। धन्य, धन्य मैथिल समाज जे एहि महायज्ञ मे अपन तन, मन, धन सँ सहयोग करैत एक महा कीर्तिमान स्थापित केलनि जकर तुलना निकट भविष्य मे असंभव रहत। एहि महायज्ञ लेल माधवेश्वरनाथ मंदिर प्रांगण सभागाछी मे विशाल विशाल पंडाल बनाओल गेल छल। एहि पंडाल मे मिथिला के गाम गाम केर अलग अलग कोष्ठक बनाओल गेल रहय। ई कोष्ठक कोष्ठक मात्र नहि छल। ई कोष्ठक सभागाछी मे आदो काल सँ ओहि गाम केर डेरा तौर पर निर्धारित स्थान पर चिन्हित कऽ बनाओल गेल रहय। एहि चिन्हित डेरा मे एक समय छल जे सभावास दौरान ओहि गामक मैथिल ब्राह्मण सभ डेरा जमा बैसैत छलथि आ अपन कन्या लेल सुयोगवर चयन प्रक्रिया संग सुदक्ष कन्या सँ अपन पुत्रक विवाह संबंधी विचार विमर्श आ ओहि सँ संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करैत छलथि। ई डेरा मैथिल ब्राह्मण सभ केँ नव पुरान संबंधी सँ भेंट मुलाकात आ कुशल क्षेम जनबाक स्थल छल जाहि स्थल पर मैथिलानी केँ कोनो तरहक उपस्थिति अकल्पनीय रहय। ओहि पुरुष वर्चस्व वला डेरा मे इतिहास मे पहिल बेर तेरह नवम्बर दू हजार बाइस क। सूर्य उदय पूर्वहि मैथिलानी सभ पूर्ण सम्मानपूर्वक स-अधिकार बैसल देखल गेली जे अकल्पनीय, अविश्वसनीय लगैत छलथि। जे देखलक, सुनलक, जनलक ओ अचम्भित, सभ विस्मित छल जे आखिर अतेक पैघ संख्यामे आ एहि तरहक अधिकार संग सभा-गाछीमे मैथिलानीक प्रवेशक कहियो कियो कल्पना कयलक वा कऽ सकैत छल? जाहि स्थान पर मैथिलानी स्वयं कहियो जाएत तक के कल्पना तक नहि कऽ सकैत छलीह, ओतहि अगहन पंचमी तिथि रवि दिन तेरह नवम्बर दू हजार बाइस कऽ ओ नहि मात्र पूर्ण क्षमता संग सम्मान सहित स्वागत कएल गेलीह, अपितु ओ ओतहि पुरुष वर्ग सं अधिक अपन सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कएलनि। जतऽ ओ सभ गंगाजलसँ मशीन द्वारा तैयार कएल गेल माटिसँ अपन गामक डेरामे ब्रह्म मुहूर्तसँ पहुँच महादेव बनौलनि जकर पूजन ओहि गामसँ आएल प्रतिनिधित्व करैत एगारह पण्डित आ आचार्य द्वारा कएल गेल। ई मिथिलानि सभक उत्साहपूर्ण सहभागिता रहए जे संकल्पित सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन महायज्ञ मात्र आठ घंटामे चारि करोड़ केर संख्या पार कऽ गेल। एहि कीर्तिमान स्थापित करैमे मैथिलानी सभक अभूतपूर्ण अविस्मरणीय सहभागिता रहल एहि महायज्ञमे अपन सहभागिता सुनिश्चित करै लेल दूर दूरसँ बहुत रास मैथिल मैथिलानी एक दिन पूर्वहि सौराठ गाम वा आसपास केर गामक अपन कुटुम्ब आ परिचित ओतय आबि गेल रहथि जिनक आवभगत खूब गर्मजोशी सँ कयल गेल जे साठि सत्तर दशक केर बाद बिसरा देल गेल रहय ओ उत्साह ओइ आपकता केँ तिरनम्बर पुनः स्मरण करा देलक। एहि तरहें एक दिवसीय पार्थिव शिवलिंग पूजन मे सौराठ सभागाछी मे दुनू कातक मिथिला सहित आगरा, अलीपुर, मथुरा आदि मे चारि पाँच पीढ़ी पूर्व जा बसल मैथिल संगहि अन्य सुदूर प्रदेश मे रहि रहल प्रवासी मैथिल सहित पाँच लाख सँ अधिक संख्या मे मैथिल जन पहुँचल अछि जे एक कीर्तमान स्थापित कयलक। अविश्वसनीय छल अतेक पैघ संख्या मे मैथिल महिला, पुरुष, बच्चा, बुजुर्ग आ युवा सभक संख्या आ ओहू सँ विशेष ओहि भीड़ केँ स्व नियंत्रित, अनुशासित रहब जिनका सभक सहभागिता द्वारा मिथिलामे एक अभिनव कीर्तिमान स्थापित कयल गेल। अतेक पैघ आयोजन छल ताहिमे विधि व्यवस्थाकेँ बना कऽ राखबा लेल प्रशासन द्वारा जगह-जगह सुरक्षाक चाक-चौबंद व्यवस्था कयल गेल छल। संगहि सौराठ गाम केर सैकड़ो युवा तत्परता संग आयोजन स्थल आ ओकर आसपास विधि व्यवस्थामे मुस्तैदीसँ लागल रहथि। जाहि लेल सौराठ गामक ओ युवा शक्ति आ अभिभावक जन प्रशंसा केर पात्र छथि। आयोजन स्थल पर कोनो तरहक आकस्मिक स्थिति लेल रुग्णवाहिका आओर चिकित्सा शिविर के व्यवस्था सेहो कयल गेल छल। आयोजन समिति द्वारा बताओल गेल जे मिथिलानी सभक आत्मविश्वास संग सहयोग सँ संकल्पित सवा करोड़ के जगह आठ घंटा मे चारि करोड़ सं अधिक माटिक महादेव बनल आ पूजल गेलथि। समिति द्वारा देल गेल जानकारीक अनुसार एहि महायज्ञ मे पांच लाख सं अधिक संख्या मे लोकक जुटान भेल जाहि मे मैथिलानीक हिस्सेदारी साठि सं सत्तर फीसदी तक रहय जे अपना आप मे एक कीर्तिमान अछि जकर तुलना निकट भविष्य मे असंभव थिक। विश्व कल्याणार्थ ई महायज्ञ मिथिला मे न्यव युग केर नीव रखलक अछि, एक नव क्रांतिक बीज रोपलक अछि, जाहि परिवर्तन केँ संकेत कयलक, ओकर दूरगामी प्रभाव मिथिला सहित भारतवर्ष भरि मे अवश्ये देखय पड़त।